bi wɔ hɔ a ɛnyɛ nokorɛ. Bio, Nana kyerɛ Mesikafuo. Ɛko no mu na Asantemaa kyeree no, yɛanku no. Ɛna wɔde no kɔkɔgyaa Asɔkɔre Mampɔnhene sɛ ɔnhwɛ no so ma yɛn. Ɛno nti wɔanyɛ no hwee. Saa berɛ nso Kɔmfo Anokye atu Asantemaafoɔ sɛ mo ne obi ko na modi ne so a, mma monnha no, monka no ma Asantemaa kuo no. Nti ɛmaa Asanteman yɛɛ sɛ Dɔmaafoɔ no yɛde wɔn aka Asante ho. Ɛna Dɔmaahene no a Kyɛmmɛsikafoɔ no, wɔmaa ɔno ara ne wɔfaase a yɛfrɛ no Kusi dii adeɛ. Eti Kusi de bɛdi adeɛ no, Na Dɔmahene yɛ Kyerɛmesikafuo, ɔwɔ Asɔkɔre Mampon, na deɛ wɔde yɛɛ no ne sɛ wo, wo na wobɛyɛ Otumfoɔ anaa Ɔsantehene kra adwarefoɔ, sɛ ne ho ba mfomsoɔ bi anaa mmusuo bi a, wo na wobɛhwɛ na woayi afiri hɔ ama yɛn. Ɛno nti, ɛbɛpem nnɛ, na anka sɛ Dɔmafoɔ ntee atua a, Anka Dɔmahene a ɔte akonnwa yi so yi, Nana Asantehene, rebɛhyɛ fã a yɛfrɛ no sɛ ɔretwa dwira kɛseɛ a, anka ɔhene bi antena pakaa mu, ɛgye Dɔmahene nko ara. Wo na wobɛtena pakaa mu na yɛde nneɛma di w'anim sane sɛ worekɔdware Otumfoɔ kra. Ka ɔhene biara nni Akanman mu a ɔbɛtena pakaa mu saa da no wɔ Kumase. Na deɛ ɛyɛ a na mode abɔkɔsɛm ne ne nam no, ɛyɛ me nwanwa. Na saa nsɛm wei nyinaa Nana Domaa he wanhunu anka o. Kusi no ne wɔn te asum ɛɛ suntirɛ so no, Asanteman ɛ ɛkɔɔ ɛsa wɔ Denkyira. Wɔn baeɛ ne wɔn adwane. Ɛnna Otumfoɔ Setutu somaa Bantemahene Amankoatia ne ne dɔm sɛ, Monkɔhwehwɛ wɔn mma me. Enti wɔkɔkyeree wɔn na wɔatra Tɛpakora, kuro bi a na wɔkɔto wɔn no so, na wɔne wɔn kɔbɔɔ mmaa. Ɛnna kuro no din sesaeɛ a yɛbɛfrɛ no sɛ Bɔmaa. Ɛnna dɔm afoe san tu firii hɔ na wɔkɔkyekyeree Abisim. Ɛno nso, Asantemaa san toaa wɔn hɔ. Ɛnna afei de wɔtuiɛ koraa a wɔda mu a wɔkɔtenaa, wɔkɔsii Wamfoɔ so kɔtenaa wɔn agya. Enti wɔn ti kuru a wɔkyekyereyɛ no, na ne din de Wampam. Ɛnnɛ na meka kyerɛ wo, Dɔman nkuro kuro no, ne din de Wampam. Na Dɔmanhene a yɛfrɛ no sɛ Nana Agyima Badu ɔtɔ so ɔdi kan, ɔwuiɛ nkyɛn, ɔno wuiɛ na Nana Agyima Badu ɔtɔ so mmienu baeɛ no, ɔno pɛɛ so 1958. Ɛna ɔtena ase ana ɔse daabi yɛn nyinaa yɛ dɔmaafoɔ ɛni nti saa na ɛteɛ deɛ yɛn he kuro ne ha deɛ a adɛn na yɛbɛfrɛ kuro no din wampaa mu ɛna ɔmo a ɔmo sesaaeɛ ɛbɛyɛɛ no dɔmaa ahenkuro asekyerɛ no no abɔkɔsɛm wei nyinaa wɔ hɔ na n'adɔmaa he mpanimfoɔ ntumi nkyerɛ no ɛna ɔmo ka nea ɛnyɛ nokorɛ ɛkyerɛ no ɛni nti Ɛyɛ me nwanwa sɛ Dɔmahene kɔɔ Ɔmampanin Akufo-Addo ne office anaa n'asoɛeɛ hɔ, baabi a yɛfrɛ no Jubilee House, kɔsraa no na Nana Akufo-Addo rebɔ n'aba so sɛ Dɔmahene nim abɔkɔsɛm. Ɛnyɛ nokorɛ da, enti Ɔmampanin ɛwɔ sɛ wohwehwɛ mu yie na abɔkɔsɛm no a Dɔmahene ka no nsisi so. Woahu sɛ deɛ meka yi no, menyɛ ɛɛ ɛɛ, meka no tee. San sɛ menim me bɛto mpaninfoɔ ame akyerɛ me ɛni nti menim nea meka ɔho ɛni nti mo me ɛhwɛ biribi yie na sɛ ɔka asɛm a ma ɔmfa no ho koraa nkɔtoto otumfoɔ ɔsantahene baabiara da ɛsan sɛ atweateɛ ɛna dɔmafoɔ mo ate na nka na mo som asante Mekae sɛ Otumfoɔ Osei Tutu, eh, Opoku Arepɛn so. Wɔbɔɔ dwa bi ma me Kwaseɛ na ɛhɔ na mekɔtee sɛ Nana Agyeman Badu a wanya ne baabi kɔ no, na anka ɔrebɛ dwabɔ no bi na yareɛ na na abɔ no nti na wakɔtena London nti ammena antumi amma ɛna ɛmaa no tenaa nkyɛn koraa wamma saa ayi no bie. Ɛno nti yɛ a monhwɛ sɛ Ɛɛ, mobɛka nokorɛ na moagyae sɛ nkontompo asɛm a ɛyɛ nokorɛ, mompɛ sɛ nokorɛ ɛbɛda adi. Nana Akufo-Addo a ɛyɛ Ghana mampanin, meka kyerɛ wo, wo kuro mu akyem abɔmusu, me, medi hɔ hene ma no yɛ yie. Daakye bi no, bɛba abɛka hɔ abɔkɔsɛm ama wo ahunu sɛ deɛ Dɔmanhene koraa kekaeɛ no, ɛnsisi so. Ɛno nti Ghana mpanimfoɔ, mɛtu mo fo, Sɛ asɛm bi ba beto dwa a, mompere mo ho mmu atɛn, na mmom mobɛka a nokorɛ wom na mmɔfra a ɛwɔ akyire no adi asua. Na nhwɛ yie a, yɛabɔ kɔsɛm ne nneɛma papa bi a ɛkuta yɛn no, yɛbɛyera ne nyinaa.